Central Lairam, Lawngtlai, Dalairam Times min in an kut kan in tlaih hna. Thonghni kulili zing zarkhatnak thongpang chimnak kan ngeih lai caah a dih dungh tiang rak ngai cio dingin kan in sawm hna. Thong chimtu Mang Ben Sung. Zophei ram chungah ramdang lei nih sathahpiak lo dingin Government of Zophei ram nih kham. East Lairam Thantlang peng Zophei ram chungah ramdang lei a ummi hna nih mah le chungkhat caah hawikom ca le a dangdang caah tiin sa rak thahpiak lo dingin Government of Zophei ram nih zing ni sarih ah an thanh. Government of Zopheiram nih an langhtermi cu pakhatnak khuachung samannak in letkhat tam in nan zuar, pahnihnak khuachung saman a rawk lai, pathumnak khuachung i official in sathatmi market a hnorsuan cang hna, palinak ramdang um chungkhat ngei lo hna caah ngaihchiatnak a chuahter lai. Panganak ramdang lei nih zathahpiak ruangah hin pawngkam ngaihchiatnak le hmailei ca zongah thilṭha nakin thilṭhalo tam deuh a chuahter lai timi hna hi an si hna. Village Council nih Lakshawk in khuapi meeting auh ṭhan in thawngthanhnak ngeih hrimhrim ding a si lai. Zing thla chungah official in thanh ding a si lai. A zul lomi cu Zophei ram cozah nih a herh ning in hrem a si lai tiah an thanh. Arakan Army cu hawikom ah kan ser a herh tiah Mizoram Chief Minister nih a chim. American ah caam lio Mizoram Chief Minister Pu Lalduhom le Chin mizapi tonnak ah Arakan Army cu hawikom ah kan ser hna a herh tiah a chim. Indiana ramkulh Chin Evangelical Baptist Church ah thonghnih kul li zing nili zaan ah tuahmi Mizoram Chief Minister le Chin mizapi tonnak i biahalnak ah Kaladan lawmpi kong he pehtlai in Mizoram Chief Minister nih cun a tanglei bantukin a chim. KMTTP lampi hi tluangten pemh seh ti AA nih an duh. Lamcawmi hna zong hna kan hnawh hna lo, tiah an hruaitu nih a ka chimh. Arakan Army AA he buainak kan tuah ahcun annih cu kanmah nakin an ṭhawng, thazaang an ngei. Cucaah ral ah si loin hawi ah kan ser hna a herh. CNF si hna seh, Brotherhood si hna seh, Chinland Council si hna seh, ZRA an si ah AA le PDF hna zong kan dohmi ral aa khat. Cucaah kanmah le kanmah kan i doh ahcun ralhrang an i lawm tuk lai. Cucaah a rakan army zong hawikom ah kan ser hna a herh ti lo cun Lawngtlai tiang buainak a chuak lai tiah a chim. Mizoram Chief Minister hi American ah Chin hrinsor Mizo dei ah khualian in zingni hnih ah an hmanpi hna i zingni li ah Chin mizapi he tonnak an ngei. Chin lusei kuki hna cu nunphung khat, laam, holh, sunh le hla tuanbia zoh tikah neihniammi unau kan si caah ṭhen awk ṭha kan si lo tiah a chim. Lai Students Hostel kalpi pehzulh ding kong ceih Thonghni kulili zing nihni ah Usi Lalmuanthang, Chief Executive Member he tiah LADC nih a zohkhenh Lai Students Hostel kongkau ah ṭuanvo ngeitu hna tonnak an ngei. Hi tonnak ah hin ṭuanvo ngeitu department hlei ah Lairam Isua Krista Baptist Kohhran hruaitu hna zong an i tel. CEM nih cun New Delhi, Shillong le Aizawl hna ah Lai Students Hostel, LADC, nih a ngeih kong chim in zohkhenh pehzul a si nakhnga ṭuanvo ngei department le LEKBK Khrihfabu aiawh he i ruah le i ceih hi a herh kong a chim. Tu dirhmun ah LADC nih a zohkhenh liomi Lai Students Hostel, New Delhi, Shillong le Aizawl ah a ummi kum nga chung ca zohkhenhnak ah LEKBK he ṭuan khat dingin lungtlinnak tuahmi cu a caan a dih cang caah zohnawh a herh kong chimrel a si. Lai Students Hostel hi kum hra leng kalpi a si cang. A kal cang cianak le chawva hmannak zoh in thil zeimaw chambaumi a um ah ruah. Siangngakchia caah ṭha chin a si nakhnga timhtuahnak thar ngeih a herh kong an chimrel. Lai Students Hostel kalpi pehzulh ding kong cu department nih kherh lai hna sehlaw an report cu executive meeting ah chuahpi siseh an ti. Champhai District ah Chin le Kawl ralzam minung thong hleithum le zakua le sawmruk an um. An lakah minung thong ruk le zathum le sawmthum thum cu relief camp hlei riat ah chiah an si hna i minung thong sarih le zaruk sawmthum thum cu relief camp leng ah an um. Siaha district ah relief camp sawmli le pakhat a um i ralzam minung thong nga le zakua le sawmnga thum lakah minung thong li le zalli sawmnga thum cu relief camp ah an um. A dang minung thong khat le zanga cu camp ah an um lo. Lawngtlai district ah minung thong nga le zakua le kul hnih an um. Relief Camp sawmthum pariat a um. Cucaah cun minung thong li le kul ruk an um. A dang minung thong khat le zar riat sawm nga cu keimah an um lo. Union Home Minister Amit Shah nih an ram a daih hlan cu ralzam khirh an si lai lo. Tiah Mizoram Chief Minister Pu Lalduhom a rak chim tiah chimrel a si. Tu tiang ah kirnak ding nikhua caan a lang rih lo. Bungtlang South BDO nih zaanghlei cawi in cachimh. Lawngtlai District Bungtlang South BDO Pu Rikil Bartlal Hlimpuia nih Bungtlang South Higher Secondary School ah zaanghlei cawi in ca a chimh hna. Bungtlang South Higher Secondary School ah hin art subject paruk English, Political Science, Sociology, History, Education le Mizo a um. Tu dirhmun ah siangcachim pathum an um. BDO nih hin a liam cia zarh ah khan Mungtlang South ah sianginn kip a veh i higher secondary school ah siangcachim an i deih lo caah siangngakchia zawn ruat in office kai hlan le ca na ngeih chiarte ca a chimh hna. Bungtlang South Higher Secondary School ah hin siangcachim rian hmun thum a lawngmi a um. Cozah lei nih chiah ding in hma an lak cheu. Asinain siangcachim chiahmi harsatnak phunphun ruangah an rian an tlai kho lo. Rian dang ṭuan aa thim deuh zong an um ve. I remh ṭhat a hau a um caah siangcachim rian lawngmi hi silnalh a si rih lo. Tipi feri ah Marbawt hman khawh a si cang. Thonghnih kul lili zing niruk thawk in Siaha le Lungtlai kar tipi feri ah motor le minung phur ding Marbawt a service cang lai. Marbawt onnak cu MLA Dr. K. Bei Chua nih thonghnih kul lili zing niruk ah a ngeih. MLA Dr. K. Bei Chua nih

a zohkhenhtu hna thlahlawh le diesel man a chuah khawh nakhnga a tlawng khawh chung tlawm in man man hi lak a si lai tiah a chimchap. Marbot hi MLA fund thonghni kul le li in thonghni kul le nga hmang in sing kul le hnih di in ser a si. Diesel engine pahnih horsepower sawmthum veve hman a si. Voikhat ah motor LMV pahnih a phurh khawh lai. Dai nih graduation day hman ni ah CEM nih khuallian in hmanpi. Thonghnih kul li zing ni ruk ah District Institute of Education and Training Longtlai nih Dait Longtlai Multipurpose Hall ah graduation day thonghnih kul li an ngeihnak ah Lai Autonomous District Council Chief Executive Member Pu C. Lalmuan Thang nih khuallian in a hmanpi hna. Khuallian Pu Si Lalmuanthang nih cun Lawngtlai District hi literacy percentage ah a niam pawl kan si. Cubu cun Dait Lawngtlai nih result ṭha tak nan ngeih hi a sunglawi ngaingai. Kan umnak nih a pek lo ruangah harnak kan tuar kho. Cauk kan ngeih tlamtlin lo ruangah harnak kan ton lioah internet cu ṭhanchonak ca i kan hman thiam a herh. Kan cawnmi biapi i kan chiah bantukin kan khuasaknak zong biapi ah kan chiah a herh. ṭhanchonak hi a sinak i kan hman lo cun kan si dingmi kan siter lo khawh, tiah a chim. LADC cozah nih siangcachim rian a lak lai, mithmai i zohnak in thiamnak a biapi lai ti hngal u sih. Thiamnak si loin mithmai zoh in hlawhtlin kan i timh cun rian hal lo ngam u sih. Caan hmasa ah political appointment hoih in siangcachim rian pek hi an rak kalpi khawh men. Tu ahcun recruitment rules ṭha tein kan ngeih cang. Kan si khawh tuk in fair le ṭha in siangcachim rian hi lak kan timh, tiah a chimchap. Hi Dai Trainers Graduation Day ah hin Pi Ngun Hming Lian Cinzah Principal zong nih bia a chim. Reverend Father Nelson Joseph, Rector and Principal Catholic Church, Lungtlai nih caan zarh a hman i PF Lalnunsiami, Principal ANM, Pu Elvis Lalthangzuala, President, MJA Lungtlai, Thingkah middle school le primary school headmaster nih an telpi hna. Dait Lawngtlai class thong hi kul le hnih, inn thong hi kul le li ah hin minung sawmli le panga an ekzam i minung sawmli le pathum nih teinak an hmuh. Tutan kan thong chimnak cu khavial kha a si rih lai. A zohtu le ngaitu nan dihlak cungah kan i lawm. Hmai zarah kan i tong ṭhan te hna lai.